Salam hormatly watandaşlar! Zdrastwuyte dragiý Türkmenistanci! Men köpden bäri garaşyp otyrdym. Düýn sereden bolsaňyz, Haramdag Berdimuhamedow Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisini geçirdi. Men ozalam aýdan zatlaryň kän bol ýöne onuň geçirişine bir serediň. Oň öz gözleriniň aşagy pök görüp, beýp çykaran beýp yzly-yzyna kim bilen gürleşse güýdi bilen iýäýjek bolup kimden näme garaşmalygyny bilenok sebäbi oň ýüregini eýýäm gorky girdi. Daşyndaky adamlardan gorkýa. Töweregindäkisinden gorkýar, şol Döwlet howpsuzlyk mejlisiň agzalaryndan gorkýar. Ony görüň bir Atdaýewiň dagy bolşuny. Tas çaşypdy pahyr, dodajyklary saňňyldap dur ýöne. Galanlary bolsa-da bir jogap berdiler bular. Emma ol mejlisiň netijesi näme boldy? Siz serediň, şol adam çykyş edende ýene-de Biz-ä ozal bar-a şu Sanjar bolmasyn, bolmasyn diýip ýörs welin muň ulanan emeline serediň. Bi, Mejlise, Halk Maslahata, deputatlara daýanyp täzeden indi harby programmany, onnoňam kanunlary täzeden seredip, olary ýene-de bir bekeltmäň ýoluny gözleýär bi. Emma hakykatda aýdýan zatlary bi kiber howpsuzlyk bilen göreşýäs. Howwa, şoňa garşy, onnoňam ýaňky harby öwretmenleri geçirmeli, ýa diýmek şol harby uçeniýeler, şolar geçmeli. Bu zatlar bi saýlawyň öň ýanyndaky ýagdaýda kime gerek? Hä? Oguljygyny geçirjek bolýa özem ýüregi ýarylyp barýa birden millet çykaýmasyn diýýä orta. Millet çyksa eýýäm bi MWD prokuratura beýleki bu näme bi güýjülanjy edaralardan daşgyn ýenede harby öwrenmelerem uçeniýe geçýämi şuny töweregine gerek bolsa şolaň hemmesini getirjek de milleti güp bassa etjek bi. Millet entäk çykmasa-da, eýýäm muň ýüregi ýarylyp barýar. Indi ýanyndaky adamlardan kimden näme garaşjagyny bilenag boldy. Ýene-de bir zat aýtdy, Bi, kanunlary üýtgederis, serederis, bi serhet, gümrük, ýene-de şoňa meňzeş edaralara hemme taraplaýyn indi bi güýçlendirjek. Diýmek, indi ýaňky saýlaw geçende Kiberhowpsuzlyk bilen göreşip interneti ýapjak bi beýleki programmalary zatlary ýapjak bi muň niti şol şu zatlara daýanyp onnoňam mejlis halk maslahaty deputatlar diýip şol öňkiň sanjar ulan şuýalak bide şojagaş emeli etjek bolýa şoň üçin muňa gowy düşünmeli hormatly adamlar mesele nirede Şu her zat etjekde öz dogmasyny şol öz ýerine getirip, özem mejlisiň içinde oturyp, ýene-de hökmürowanlygy sürjekdi. Emma bi näme edýänem bolsa, öz ýanyndaky adamlaryna ynam gutardy. Näme üçin gutardy? Olar mümkin hiç zat bir ýüreklerinde ýokduram olaň. Emma olar gaty kän zady bilýärler. Olar bir indi eşitmesiz, görmesiz zatlara bular şaýat boldy. Ol şaýatlaň ýaşamaga haky ýok. Şol Akmyrat Rejepowyň gidiş ýalak bulary häzir ýeke-ýekeden aýyrmaly. Muňa-da düşünýärler ýanyndakylar. Indi iki tarapdan gapma-garşylyk bar. Haçan olaň turjagyny, nähili turjagyny büdä bilenok. Olaram häzir indi o nireden bir ýanda bir mümkinçilik dörär diýip neme pikirlenýärler. Emma muň özi olaryň eline delil berdi. Özi şu wagt aljyraýa. Aljyramasynyň alamaty nämede? Kiber kiberhowpsuzlyk, Onnoňam ýaňky harby by öwretmenleri geçmeli. Gaty gowy zat. Sen şony etseň, şoňa daýanyp bir gün salowmalikim diýerler saňa. Düşnüklimi? Sen her oýny etseňem, Mara, hiç watam sypmarsyň halkyň öňünden. Düşnüklimi? Sebäbi fizikaň kanuny bardyr. Şu näçe güýç bilen sen bir ýerik basýan bolsaň, edil şol güýje meňzeş hemem gapma-garşylykly güýç saňa tarabam basýandyr. Bu milletdir. Sen näçe güýjüň bolaýsyn, näçe hökmürowan bolsaňam, ahyry halkyň güýji siliň güýji, hiç ýerik gaçmarsyňam, sypmarsyňam. Halkyň haky bar, gaýduwsyzlyk bilen gazanarys ýeňişi. Zdraswuti, dragii Turkmenistanci! Salam hormatly watandaşlar!